Hola. Hallo.
Guten Morgen. Ni hao. Hola. Bonjour. Boa tarde. Guten Tag.
Moie léif alleguer, wëllkomm an eiser neier Quizshow Wie weess dat? an där et ëm eis Sprooch an eis Kultur geet. Mäin Numm ass Caroline Reuter an ech begleeden iech elo duerch eis Sendung. Haut hu mir dräi Kandidate bei eis am Studio. Moies Sandy, Chantal an Tom. Moien.
Ech stellen iech elo eng Rei Froen a wee fir d'éischt 3 Froe richteg beäntwert huet, gewënnt dës wonnerschéi Jackett vum INLL. Sidd Dir prett? Jo.
Fänke mer fir d'éischt mat enger ganz einfacher Fro un. Wat fir e Wuert ass sächlech? A, Bam, B, Stull, C, Meedchen, D, Auer?
Stull! Oh, e schéine Stull! Stull ass männlech.
Wees ee vun iech et? Jo Chantal? Meedchen ass sächlech! Richteg!
Bravo! Ee Punkt fir d'Chantal! Ech hat dach fir d'éischt op de Buzzer gedréckt. Hm, anscheinend net. Komme mir elo bei d'Fro Nummer zwee. Wat ass de Synonym vum Adjektiv léif? A, granzeg, B, ellen, C, gemittlech, D, sympathesch. Granzeg!
Ma dat ass dach de Géigendeel! Tom, lues, loosst iech e bëssen Zäit an dann dréckt dir eréischt op de Knäppchen. Sandy, Chantal, wësst dir et villäicht? Jo, Chantal? De Synonym ass sympathesch.
Mengt nëmme e Buzzer geet net. Dach, e geet, mee dir musst méi séier drécken. Kucke mer eis elo d'Resultater un. D'Chantal huet am Moment zwee Punkten, d'Sandy huet de Moment null Punkten an den Tom huet och de Moment null Punkten. Sidd Dir prett fir d'Fro Nummer 3? Jo.
Elo gëtt et e bësse méi schwéier, also gutt nodenken, éier Dir op de Knäppchen dréckt. Wat fir e Wuert feelt? Wien op d'Kiermes geet, dee verléiert seng. Suen!
Ma nee Tom, ech hunn dach nach net déi méiglech Äntwerte virgelies. Fir dës Fro sidd Dir disqualifizéiert. Hei d'Fro nach eng Kéier, Wat fir e Wuert feelt? Wien op d'Kiermes geet, dee verléiert seng, a, Gedold, b, Kanner, c, Plaz, d, Schlësselen.
seng Plaz! Richteg!
Ee Punkt fir d'Sandy. Mee haalt wannechstieft all är Hänn um Buzzer. Fro Nummer 4, Wien huet den Text vun der Lëtzebuerger Nationalhymn Ons Heemecht geschriwwen? Jean-Antoine Zinne.
Ma nondikass Tom, wannechglift looss mech dach fir d'éischt déi méiglech Äntwerte virliesen. Dir sidd schonn nees disqualifizéiert. Hei d'Fro Nummer 4 nach eng Kéier, Wien huet den Text vun der Lëtzebuerger Nationalhymn Ons Heemecht geschriwwen? A, De Michel Lentz, B, De Michel Rodange, C, Den Edmond de la Fontaine, genannt Dicks, D, De Fausti.
De Michel Lentz huet den Text vun eiser Nationalhymn geschriwwen. Ganz gutt, Sandy! Kucke mer eis d'Tabell mat de Punkten nach eng Kéier un. D'Chantal huet zwee Punkten, d'Sandy huet och zwee Punkten an den Tom huet null Punkten. Sandy, Chantal, opgepasst, Dir braucht nach ee Punkt fir ze gewannen. Tom, gitt Iech drun. Fro Nummer 5, Wéi vill Visiteure waren 2025 op der Schueberfouer um Glacis? A, Eng hallef Milloun Visiteuren, B, Eng Millioun Visiteuren, C, Zwou Millioune Visiteuren, D, Dräi Millioune Visiteuren.
Eng Millioun Visiteuren! Nee, dat ass leider falsch. Chantal, Tom, weess ee vun iech et? Ech mengen et waren zwou Millioune Visiteuren. Ah, ah richteg, jo, tiptop, Tom. Dat ass korrekt, gutt gemaach. Dir hutt elo endlech ären éischte Punkt. Fro Nummer 6, et bleift weider spannend. Wat bedeit den Ausdrock Ech hunn de Kéis? A, De Kéis läit am Frigo. B, Ech hu sténkeg Féiss. C, Ech si glécklech. D, Ech hunn d'Flemm. Hm, ech mengen d'Chantal war e bësse méi séier. Jo, Chantal? Dat heescht, ech hunn d'Flemm. Bravo Chantal, Dir hutt gewonnen! Mann, an déi Kass! Ech hunn dach fir d'éischt op de Knäppche gedréckt! Hm, ee Moment, ech froen d'Regie. Jo, d'Chantal war tatsächlech 0,1 Sekonn méi séier wéi déi aner zwee Kandidaten. Félicitatioun Chantal, Dir hutt dës wonnerschéi Jackett vum INLL gewonnen. An dat war et och schonn nees. Villmools Merci fir d'Nokucken. Mir ginn Iech Rendez-vous fir déi nächste Kéier bei eiser Quizshow Wie weess dat? Bis geschwënn!